kukumbira amai manyika sithanda ubana sicela umama umanyika vauye pano pamberi eze ngapha phambili vasvike pavanonamata ekhuleke eh, nekuda kwechingwa cheupenyu chavauyesinkwa sokuphila esizamwari vedu vatigadzirira unkulunkulu wethu usilungiselele tichawana zvavatigadzirira sizathola lokhu asilungiselele khona baba vedu makanaka masikati ano tauya baba tauya mutsvene tauya mambo wamadzimambo ishe wamadzishe tadzokera zvakare pamberi penyu mwari munazvo baba zvokutaura kwatiri taurai mambo wamadzimambo kuda kwenyu ngakuitwe batai mudziyo wenyu baba batai mwanakomana wenyu baba uchashumira kuda kwenyu kuitwe masikati ano baba munogona Mambo Jesu munogona, batai Mwari wamasimba ose, shandisai zvamunoda. Wakabvuma Baba, wakabvuma Mambo Jesu, saka tiri kutarisira kubata kwenyu kunoshamisa masikati ano. Zita renyu rikudzwe nekusingaperi, muzita raMambo Jesu, amen.
Tichiri takamira kudaro, sisamile kanjalo tinoda kuti tigamuchire mushumiri tandobana siyamukela uchumayeli walimini

Regaiwo nditende Mwari nguva ino yamasikati ano. Ngibonge uNkulunkulu ngesikhathi semini. Regaiwo ndidzosere rukhudzo rwangu nokukwazisa. Ngibisele udumo lokubingelela.
Kuna Baba President. Ubaba uMongameli.
Baba naMai President na navatedzeri. Ubaba

pakachena pamupata uye tarirai akanga akaoma kwazvo akati kwandiri mwanakomana mafupa waangararama here ndikapindura ndikati imi ishe jehovha munozviziva zvino akati kwandiri zve profita pamusoro pamafupa awa uti kwaari imi mapfupa akaoma inzwai shoko rajehovha zvanzi nashe jehovha kumapfupa awa tarirai ndichapinza mweya mukati menyu muchararamazve ndichaisa marunda pamusoro penyu nokuvisa nyama pamusoro penyu nokukufukidzai neganda nokuisa mweya mukati menyu murarame. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ipapo ndakaprofita sezvandakarairwa. Zvino ndakati ndichiprofita, mubvumo ukavapo, uye tarira, kudenganyeka kwenyika kukavapowo. Mafupa akaswederana, fupa rimwe kune rimwe fupa raro, ndikatarira, wane marunda avapo pamusoro pawo, nyama ikauya, ganda rikaafukidza pamusoro payo, asi makanga musino mweya mukati mawo. Ipapo akati kwandiri, Profitira kumhepo, profita mwanakomana womunhu, uti kumhepo, Zvanzi naShe Jehovha, Huya uchibva kumativi mana anobva mhepo, iwe mweya, ufuridzire pamusoro pavava vakaurawa, kuti vararame. Ipapo ndakaprofita sezva- sezvaakandirayira, mweya ukapinda mukati mawo, vakararama. Vakamira netsoka dzawo iri hondo huru kwazvo.

asi tsvakai ushe hwavo naizvozvo zvose muchazviwedzerwa musatya henyu imi kapoka kaduku nokuti baba venyu vanofara nokukupai vushe
topedzisirwa na 1 corinthians chapter 15 verse 50
pavhesi ya15 zvino hama dzangu ndinoreva ndichiti nyama neropa hazvingagari nhaka yeushe hwamwari nokuora hakungagari nhaka yokusavora mazvita enyu siyabonga Mwari varopafadze kuverengwa kwezwi ravo. UNkulunkulu abusise ukulatshwa kwelizwi lakhe. Sati ndashumira nguva diki regai ndikumbire gospel power muye mundi. Yekelani ngicele igospel power bezongincedisa.

Zviri zvitatu uchiti ukabvisa chimwe chete kingdom haisisipo. Kukutatu ungakupa kugoto akusela mbuso. Nekuti haangave mambo asina guta. ngoba akasiyo eh, nkosi engelabe neguta iye asiri mambo engeke aba ledolobha yena engatongoangabe mambo asina katongero njalo engeke aba ngomuntu ongelandlela yokubusa ndine zvandoda kuti ndisanangure zvishoma nezvishoma

tikabva pano tisina kusongana nashe ukuyanata amakoko lamabhera etu kungcono kulokuti tibuye lapa sibuyele pano anzwire mari yake shungu umuntu nxa ele mali yakhe kuti handina dhora rinoenda mahara ndisina kuona mwari wangu umuntu atiye angila dhole lihambela mahara ngabonanga unkulunkulu wami haleluya amen nekuti yerifandi haisisipo iyi ngoba indaba yerifandi ayikho yatongosara iripo ndeyekusangana kwako namwari osokusele ngokokuhlangana lo nkulunkulu haleluya amen toda kuti mwari aporese vanorwara unkulunkulu asilisa abagulayo nenhamo dzimwe dzagarisa muropa

zvekuti ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka okokuti ungabala ingwalo yako kakahle uchaona kuti vaisraeri uzavabona ukuthi abaisrael vaiti nguva dzavaiti ukama hwavo namwari pamweya hwanga husina kumira zvakanaka nemvura yanga isinganaye muminda vavesithi isikhathi nxa ubuhlobo labo lonkulunkulu bungamanga kakahle lezulu belingani vaitoona kuoma kwembeu vaiziva kuti zvatangira kuoma mumweya

iri yemweya inge kamoya ndopaunonzwa jesu achibvunzwa kuti ndiwe here mambo iwe wavajudha ikona ujesu umuza ebuza ukuthi inkosi anoti hongu ndini uthi myena yebo asi umambo wangu hauzi wapano kodwa ubukhosi bami asiwo balapha nekuti dai huri hwapano ngoba alubaba ungebalapha wechipiri angadai arasikirwa nenzeve yake futi

inyama neropa legazi hazvipindi akungeni muri kundinzwa here chechi wena uyangizwa ini bandla kureva kuti munhu waakufanira kupinda muprocess kuti kuti umuntu semele engene yekuzvikwachura nekubvisa utibhoni hwese kana kana kana kana kana hurambusteki kusvikira munhu wapinda mumweya ukuthi ezihluthune ekhuphe okukanyama konke nekuti vakatitangira kupinda mukingdom iyi ngoba nxa efuna ukungena kule kingdom vari kubheja varimo kuti varume kuna hamutevere kana muri munyama vayabheja ukuthi lapha alingeni nxa lisenyameni ende haazi kutaura zveumambo kana munhu wafa akakhulumi okwabukhosi nxa umuntu nekuti ari kuti flesh and blood cannot not will not ngoba uthi inyama legazi iri kutotanga nhasi yekufoira kutadza kupinda nenyama kuyehluleka namuhla yes
nekuti inonzi kingdom yamwari okutwa ngumbuso kankulunkulu haitange kana taakudenga kayiqalisi sisezulwini ndo inonzi everlasting life loyana hiyo impilo the engaphakathi everlasting life haitange panomuka munhu kuvakafa yona kayiqalise umuntu evuka kwabafileyo inotanga paanogamuchira jesu iyaqala wamukela ujesu now kana wagamuchira jesu nxa usumamukela ujesu watanga imwe life inonzi haipere suqalise impilo engaphakade ukaona yanzi namwari is everlasting ungezwa unkulunkulu sesithi yena ingaba namadetsi okutanga but madetsi okupera hina ingaba la madetsi okuqala kodwa ayila okuphetha kureva kuti kana wagamchira jesu kuti uthi nxa siwamukela ujesu ndoba tinotaura kuti kumakristu hakuna chinonzi kufa

nxa sesidinga ndopanoda kuti munyatsoteerera zvakanaka kulapho engifuna ukuthi uthithibale udliwe kakahle nekuti ndotenda kuti bhaibheri rino mwari unoti vanhu vangu voparara nokushayiwa zivo ngoba ibhaibheri lithi abantu bami bayabhidlika ngenxa yokuswela ulwazi havana kupera nokushaya anonamatira hatshi ngokuswela okhulekelayo vanonamatira nemvura dzavo vazere but mwari akuchema vangu vapera amanzi avo bagcwele kodwa kureva kuti information

Varwere havasi kuzopora nekuti vauya kuno kumberi. Abagulayo havasili ngoba vabuyela kwaphambili. Vakatadza kupora nekuti vari kure kureva kuti Mwari simba rake richiri shoma. Bengehluleka ukusila ngenxa yekuti vakatshana kutyo kuti amandla Ndinotenda kuti navari mumota navari kubika sadza panoporwa. Labasezimoteni labapheka isitshwala bayasila. toda kuti masikati ezuva ranhasi kuchi kuti ngale imini toda kutuma moto unopenga parufaro rwuno sifuna kuti situme umo todikleya nesimba ramweya mutsvene kuti every corner sitsho ukuthi ikhona yonke kana paine akabata tepu yemvura nxa ukhona ophethe itepu yemanzi kana paine vari kuwayawaya kudondoko kumbe ohambayo ngale

ndokubva rwanditora mumweya zvanyitabata emoyeni
mwari havana kunotakura mupata kuuya nawo kumunhu wenhindi unkulunkulu kazange eyotathisa urhotsho vakauya kumunhu agere munyama wathatha umuntu wasenyameni ndokubva vanosotora chavanoziva kuti chinogona kunopinda munyika yemweya wahluthuna lokho akwaziyo ukuthi kungayongena Ezekieri anoti ndakatakurwa mumweya wati ngapfakanyiswa emoyeni ndokubva vanopinda pamupata ngasengisiyongeniswa esihotshweni ari pamupata anoti ndakaona mapfupa uthi ngabona amathambo iye ari mumweya but ari kuona mabhonzo yena esemoyeni kodwa ubona amabhonzo munyika yomweya muine mapfupa Ah, ego emoyeni akona matambo.
saka kunotori navanoora nhai kunyika yemweya uku Yebo bakhona babolayo ngale emoyeni.
ndokubva ndaona kuti mapfupa aya akawanda

ngasange nikumbuzo zvikanzi yawaona izekeri watowena ezekieli loko mapfupa aya anogona kurarama here aya amatambo laye ngapila na ati mishe munoziva ngati wena nkosi ngokwaziyo
kwandiri kuno handini ndinotonga nxa ngilapha ngithi ngiyabusa dai mandibvunza tiri kwedu kwamanditora kuye kuye

mwari ndokubva vatanga kuchimupa maorders unkulunkulu wasamtshela ukuthi eyenze zvikanzi ndakuda kuti uporofite ngifuna ukuthi uporofite
kumabhonzi aya kulawa mathambo asati apa nyama uqale uwanike inyama anonzi tanga wataurira kana uchela mabhonzi kuti ndichakupa nyama ukuthi ngizakunika inyama ndigokupa mweya bese kunika umoya ugorarama ubusuphila ibhonzo lithambo risina nzeve elingela ndlela riri kutanga rapiwa theory elinikwa itheory mwari ari kuti ngaritange raudzwa risati ramuka unkulunkulu ukuthi qala ulitshele nekuti lingakavuki tine vakamuka vakaenda vasina instruction Hallelujah.
Glory. Yes.
taura naro risati rane nzeve khuluma lawo engela ndlebe kuti ndakuda kukubatai batai panapa ukuthi sendifuna ukulibambabamba
ezekieli anoti zvino ndakatanga kuporofita uezekieli uti ngaiqala indaba yokuporofita ndichitanga

olapayo isibindi esifireeka ndakuvhunduka neziso risingaone wena ungethuki ngelihlo nekuti iro risingaone racho munana kuti rivepo ngoba lona lele lingaboniyo yisimanga ukuthi mwari wangu azi mwana mudiki ana zera newo adze ah, kumusha kwako munhu mukuru wandinoshumira haleluya
vanhu vane dhauti nemunana abantu bale doubt le, le wekupora kwechirwere oh, ekusileni vachiri kushamisika nespare yemota baloko kuti vasingavhunduke nemota yacho kuti yakambobva kupi yemota bengayethuki ngemota yangokuti ivele ngaphi kuvhunduka negasketi remota ungethuka igasketi yemota

ndiye achiri kurapa vanorwara uyo lokolapa elapa abagulayo haleluya
muri kundinzwira here chechi liyangizwa vanhu nekuti haapererwe nematerial ngoba akaphelelwa ngokokusebenzisa yaakasenzisa bedzi ishoma yaadhamu wasebenzisa elutshwane kaadhamu imwe yese iyi enye yonke kukamurwa pashoma ichibva pana adhamu wathatha mbitshane esusa kuadhamu

varume kana tiri mumweya ka nxa sisemoyeni mwari akati adresa savanhu vemweya unkulunkulu engasi adresa njengabantu tinogona kusenza naye zviri straight and direct siyakwanisa ukusebenza laye kakahle but chakapa kuti izekeri ati mwari munoziva okwainzi kuti ezekeleti wena nkulu ndechekuti mubvunzo uyu haana kubvunzwa semunhu ari mumweya ikuti lo mbuzo kambuzwanga njengomuntu nekuti akanzi mwana komana wemunhu ngoba kwatwa ndodana mapfupa yaangararame here amatambo laye ngasaka mubvunzo uri kuuya uchiti zvauri kunyama Iko ngumbuzo oti wena usenyama. Kana muri kwenyu kunyama kwa majaira. Ali kine nyameni. Kwa muri ve nyama ve ndindi. Eka ve nyama.
Zinga ita ereis. Kuya enza ini loko.
Ndaku vaa pindura ari kunyama o. Yena wa se pendule se nyameni. Awati kana tiri kunyama imi munoziva. Wati nga se nyameni wani ya wazi. Bati wari mumwe ya nasi vanoti zvino ita. Kota vasemoya nevati kuenza. Jehovha munozviita.
Jehovha uya kuenza. Muzita raJesu. Egameni lika Jesu. Haleluya.
Haleluya. Ndokubva mapfupa ajoinana. Amatambo angene ndaweni. Mapfupa ajoinana.
Esekhona endaweni. Anoti zvino ndakatarira. Uti ngabheka. Ndikaona nyama yapo. ngabona insipa lenyama and sokukhona anoriverenga hamba uyolibala chaakaita zvekuporofita kuti chibatane nemapfupa profita kuti but kubamba achizonotarira kodwa esesiyokhangela ndokutosepuraizwa nokuona nyama yapo wabona sokukhona haina kuda simba rokuporofita kuti iuye Ay- ayizange ifune ima- amandla okuprofita achiona kuti nyama yapo esebona ukuthi inyama sikhona

zvikanzi chinzwa mwana womunhu watolalela mntana womuntu ndakuda kuti uporofite sengifuna ukuthi uporofite mhepo ngayibve mativi mana umoya usuke uh, kufosa iuye kuzosongana pazvitunha izvi ibuye ihlangane kulezi zidumbu ndokubva waporofita waseporofita mhepo ndokubva yauya imoya yabuya ndokubva yasvikofema
pamusoro pavanhu vakafa pezvu kwavafileyo bhaibheri rinoti ndokubva vararama ibhaibheri liti ndokubva vasumuka ndokumira netsoka dzavo vapakama vama ngezinyawo bhaibheri ndoparati zvino ibhaibheri serisiti vakamira netsoka dzavo iri hondo huru yajehovaenyawo dzavo kuimbi enkulu

uyabona uyathandabuzanekuti vhesi ya 11 ngoba ivhesi ka-11 yazotsanangura pachena kuti chii chaiitika icasiseka kahle ukuthi yikwini kade kwenzakala mwari vati zvino mapfupa awaona uthi yena lawa mathambo owabonileyo ndiyo israyeli ngu-israyeli vanoti mapfupa edu aoma Bata matambo edu seomile. Uye taparara chose. Uye njalo sesibhidlikeile. Kureva kuti zvese zviri kuitika izvi. Ukuti kuti konke okwenzakalayo. Bvupa riye rawanirwa zita ndiIsraeri. Itambo leliyana selilegama nguIsraeri. Saka hauzi mpata. akasosikotsha wamungakwira ndege kuti takaenda tikazoona guva rajesu tikazoona mupata waezekieri okuti lingathatha indizamtshina lithi sabona lapho mpata wakhe ega waakaenda

kureva kuti ezekieri okuti kuti uezekiel wanga aine access into the future wayengenekwe lakusasa wonoona kuti mwari wakugona kumutsa vakafa wabona kuti unkulunkulu senelisa ukuvutsa vafileyo odzoka kuvanhu osikaona kuti vachakangofa nanhasi evesebuyela nyovana evantwini ebona kuti veloko vesafile vhangeri yakuparidzwa naezekieri ndeiyi ivhangeri esichunyayela nguezekieli yileyi yekuti varume navakadzi madhodha bobaba lomama musaone kuoma kwamakaita uku lingaboni kuboma kwe musaone kushaya nyama kwamakaita uku lingaboni kuswela inyama ndakapinda mune ramangwana renyu ngangena kwela kusasa ndikanoona muchimuka kuvakafa ngalibona livuka kwavafileyo zvino ndadzoka nevhangeri sengibuyelele vhangeri ndakuda kuenda nemi kwandakaenda mumweya

ezekieri akuti varume handei uye ezekieri uti madhodha asa hapana chinhu chinorwadza uri mushumiri akula nto ebuhlungu ungumchumayeli unoratidzwa vanhu vachipora utshengiswa abantu vanhu besila vachisumudzwa kumabasa abantu bephakamiswa urombo emsebenzini. uchienda ubuya ngabuhamba wokwira papulpiti woona kuti vachiriko ukhwele ku prophet ubone kuti besakona ndozvinokupa simba manje iko kunika amandla kuti varume mupata wako ndakauyenda wena isikhothwa sakho ngasikhala situation yakho ndayishayira situation yakho ndikanoona zvinhu zvakho zvakapressa ngabona izinto zakho zipressa but ndichibvako ndasiya wanaka kodwa ngikuchiyesu right saka ndauya kuzokutora sengizokuthatha kuti israyeli nditeerere ukuthi israyeli ndilandela ndawona wambuka kuvakafa iwe wena suyavuka kwabafileyo

yena wazalwa lapa
muri kundinzwa here uyangizwa na ndati mozisi ndiye wakanyora from genesis chapter 1 umozisi nguye walova from genesis chapter ndokubva azvazvarwa hake kuna exodus yena wasezalwa kuexodus
zvimwe zvaakanyora wakaudzwa navanhu okunyaya kulovayo wakutyelwa ngakazvimwewo zvaaiti mwari aiti ngakuve nechiedza okunye wayesithi kube la- lokukhanya wakazoona kupi mwana mudiki wakubona ngaphi umntana omncane kureva kuti moses esithi moses wange akadevelopa the spirit man wayesebumbe umuntu kamoya ane access into the kingdom obona okombuzo ndokubva spirit man wadzoka kumashure oka moya wapenduka ndokunoona mwari achiteya nheyo dzenyika wabona unkulunkulu eveki foundation wakazoona in the spirit world wakubona emoyeni ndokubva azvinyorera vanhu vasina kumboendako wasebhalela abantu abangahambanga ndozvinoita vanofamba mweya iko kuenza vahambe emoyeni nyama neropa hazvingapindi inyama legasi akungeni
Inotori a constitution yakaitwa. Kuyi constitution yainzwa. Naivo varidzi vekingdom yacho. Iyi kingdom yankona.
Ndi nyama neropa kuno hatidi. Ukuti la ngapa inyama legazi asifuni.
Vanzwa? Ndopachakuvhundutsa ipapa apa. Iko kuza kuetusa kuti indava unorota rota maningi but uri munyama. Kungani uyaphupa kakulu koduse nyameni.
pane mweya muviri mweya mutsvene wataurwa masikati nemweya wakaipa yese mweya iyi inokupa simba rekunopinda in the spirit world yonke imoya leyi yakungenisa kuspirit world
andizwa uyangizwa hakuna one munhu pasi pezuva

noma ungakhonziyo ulakwa kukhonzayo kingdom yega yega ine mapromises ayo ari in the spirit ikingdom yonke ila mapromises ayo zvekuti anofanira kutombopinda mamwe marituals okuti umele engene kwenye inhloso anomupa simba rokupinda in the spirit world emungenisa kuspirit world onotora pfuma yake odzoka panyika ethathe inotho yakhe ebuyele zvino chinteererai zvakanaka lalela kakahle

kukingdom yankona ekubva wanoona zvisote zvichipfugama wabona izihlutunola zonke achidzoka manje wasependuka kunoiturira kuvakoma vakati izvekuti einike kwavadhala but ari kuti mumweya ndazviona kodza kuti mina ngubonile ndo yakaitwa naezekeri iye yaenza muezekieri asi yekumweya zvabatana euchiyeswa kulungati ari kudzoka situation iri kutaura zvimwe uyapenduka isituation yalandiwa varume ndaona muchindinamata

Ayaya.
Muri kundinzwa here chechi? Uyanginzwa ini vanhu.
Ndopapi panonzi Faro vakarota hope. Iko kutwa uFaro waku. Vakubva aona 7 years.
Waboni 7 years. Vanhu vachidya. abantu besidla seven years seven years vanhu vachitambura kule ndlala but haana kuziva zvazvinoreva akazange bekwazi ukuthi kudedzwa munhu akadevelopa the spirit man kwasokuti tatwa umuntu owangena emoyeni ndokubva aenda pamberi pafaro waya pambi kwazikanzi muri kudei mambo wati mkosi zvikanzi ndipindirewo muhope dzangu kwatwa ngingena ndiwo une access into the spirit iko okule access kuspirit zvikanzi pamusoro imambo ndokubva wati pfe wati uqolo baba wangena
ndokubva joseph

achidzoka pazero efika kuzero anoti mambo yandaona uti nkosi engubonilei pane seven years vanhu vachadya seven years abaane seven years dzenzara kodwa kule seven years dzendlala titsvagai murume akachenjera tinga indodaangangwara kupfuura iwe unopinda muhope dzavakuru uyangena emapipenaangwara sewe iwe ndiwe wakaendako wena ngowa yakonale takutogadza vakaendako

izwi angazienza kale ukabata mike yako kuti uimbire vanhu ungabambi mike kuti uhlabelela abantu haugone kutiendesa kwausina kumboenda uri muprayer room ungeke wasihambisa lapho ungazange uhambe wena kuprayer room ukabata mike kuti wakuparidza ungabambi mike ukuthi sutshumayela usatiperekedze kwausina kumboenda ungasipelekezeli lapho ungazange tiri kuda kuenda kwawakamboenda kuri nani akusihambise lapo wake wakamba kana usina kwawakaenda famba wega hamba wetwa imba wega tabela wetwa yes
muri kuninzwa here chechi uyangizwa ini bandla muri kuninzwa here chechi uyangizwa ini bandla maiwe maiwe haleluya haleluya
now spirit ndiye anzi anopinda mukingdom umoya kuti anguyo ngene mbusweni ndoyaunoti kana uchiverenga bhaibheri ndifuna kuti nxa ubala ibhaibheri unonzwa kuti namani waporeswa uyabozwa ukuthi namani wakudzokera zvake neoffering yake esebuyela le offering gehazi ndokubva aona kuti hazviitwe izvi ugehazi wabona ukuthi akuyenzwa hazviitwe akuyenzwa ndokubva ayitevera wayilandela zvikanzi hanzi natenzi ndipe imari iyi kwathiwa kuthiwa ah, unginike oh. yebo vazofunga mushe o oh, secabanga kahle ndokubva yatorwa yathathwa ndokubva apfuura nekuchigomo

tsano
musaona ndichidya maputi kudai so sivari ungabone sisidla maputi mweya wangu une tsika yokubuda umoya wami unomkhuba wokuphuma uchitevera kunoenda vanhu ulandela lapho kuya abantu unokunitwere chechi yajesu uyangizwa yini bandla likajesu kukudzidzisai kufomora the spirit man ngifuna ukulifundisa ukuhluthuna nekuti spirit man kana adevelopwa No, ngoba nxa esedevelopiwe kana kubotswana anoenda ngoba ebotswana uyahamba kana wena kusouth africa haada esouth Akabasa africa nevisa. uyahamba wena kana mustate house spirit man anopinda kustate house uyangena wena haleluya chechi yajesu muri kundinzwa here imimi vasandala vakamanda nekuti spirit man ngoba oka moya kana akuopareta nxa eseopareta

Yes. Thank you, Lord.
muri kundinzwa here chechi Uyangizwa bandla. kana ukanzwa yakurira sairini yacho Ungawuzwa songumusa chero ngomusa. paine madhirama anga ari mumugwagwa Noma bekula madrama emgaqweni. anosara madhirama asina vanhu Kusala songamadrama angalabantu. kune vasingamisike Kulabanye abangamiswayo. vanooperator vari above Aba operator bephezulu. vanova muri kundinzwa here bibi Uyangizwa wena. now kana uine dambudziko nxa ulodubo rauri kuti mufundisi dambudziko rangu igomo chairo oti mfundisi elami kuyintaba igomo nekuti wakamira naro lintaba ngoba ume lalo kana wakapinda mundege ungangena ukatarisa pasi kuendisa mchina ukhangele very rare akukatshana kuona tumagomo tusina basa ukuthi umbone okuzintaba ungelamsebenzi gomo rakho rinoita guru nakuda kwelevel yakho in the spirit

ngelinye ilanga ngabona kubhalwakanyorwa padhoo rendege mukati kubhalwa kundiza muchina pakati ndokubva ndati kuna adzivai vangu ngati mina kumama mazwi aya anongobatsira bedzi kana ndege yakamhara amazwi la ayanceda nxa iphansi nekuti zvikaipa tiri kuno kubuda kana kugara muno zvimwe chete ngoba kungava kubi singaphi ukuphuma lokuhlala lapha kuyafana mamwe mazwi akanyorwa pamusoro poupenyu hwako amanye amazwi alotiwa empilweni ayo yakho kumwe kwaanosenzasa nekumwe ale ndawo kwaasingasenzi asebenzayo kubati kule ndaba angasebenziyo haleluya chechi yajesu muri kundinzwa here imimi bandla likajesu yangizwa na ndikuda kukunya varume

kubva zvino wakurohwa nemaperembudzi asi uchawa ngamaleparo katese iye achirohwa nemaperembudzi yene chawa ngamalepero navana vari kumba nemudzimai labantwana bangekaya lo mama vakazosara votsanangurirwa zvauye kare ah, vaive nzoko kutyelwa kona sokukhona imwe nhamo iri kuonekwa navana vako iva hauna kuvaudza unyo udubo olubonakanozviparamura kwawakaparambura wakutata wena lapho katukona ukadzoka nhamo yatsuka mumba

unkulunkulu lesikhathi Muri kunizwisisa here, church?
Lo uyanizwisisa na?
yakaitwa namambo wesiriya iko kwenza inkosi wesiriya achironga kuuraya samariya efuna ukubulala isamariya namambo waisraeri la inkosi kaisrayeli anoti nhai varume uti madoda sei kana tava kuenda kunoataka nxa sesiyoataka tinozoona mambo waisraeri aakutozviziva tivone inkosi yaisraeri sekwazi ndianiko mutengesi pakati pedu ubani otengisayo pakati varume ndokubva vatarisana amadhodha vakangelana musoja ari kutengesa pa ah, kule soja litengisayo lama anoziva ndokubva asumudza ruoko omunyokwazi yewapakamisisanaanzi mambo zvidzorei wati akuzibambe nkosihapana mutengesi pakati pedu akula oyo otengisayo ati kune murume ane musekanzwa kule ndoda ngale wakafundisa munhu wemukati owafundisa Mfundisi umuntu waphakathi anopinda mubedroom menyu makarara uyangena kubedroom yakho ulele anonzi elisha othiwa ngoelisha chechi muri kundinzwa here bandla uyangizwa zvako zvokuti he mangu mubedroom hamupindwe okuti he kuila mibedroom akungena zvinoudzwa vanhu venyama izvozvo izvi kutela abantu kanyama khonokho spirit man anoita guma guma uspirit man uyangena
zvikanzi ari kupi wati waungaphi zvikanzi ari kudhotani wati usedhotani zvikanzi endai munomubata wati wahambani liyombamba nyamba neyavari kutaura iyoyo iri kutobatwa futi kanti laleyo akhulumayo ibanjiwe njalo ari kuti aibata futi useibambile varume vachisvika amadoda efika ndokubva vakomba gomo
poteleza muranda ndokubva abuda inceku yakanzi ah, tenzi wangu wati yebo nkosi taparara sesiphelile lapha

vhula amehlo enjaha but richiti baa maziso livhula amehlo ukaverenga bhaibheri rako rechirungu ungava libhaibheri lako lesingisi rinoti and he saw angels round about elisha uti wabona isigodlo sonke sigonjoloswe singilosi kwete vese hachi lonke ndanoverenga mushe

eselihlelile konke anonzi namwari sumuka uyende kumisasa uthi kuthi wahambe emshasheni uchanonzwa zviri kutaurwa ikoko uza kuzwa okukhulunywayo kana uchitya tora muranda wako pura nxa usesaba ndokubva vaenda kumisasa bahambe emshasheni ndokubva anzwa paine dream vayezwa okukhulunywayo yaitaurwa navarume vari mutende kucasiswa iphupho zvikanzi ndarota chingwa

omunye wathi yena hakuna chimwe munondo wagidhiyoni akula inkemba gidhiyoni achinzwa ugidhiyoni esizwa ndokubva aziva kuti in the spirit waziva wakwazi kuti emoyeni in the spirit emoyeni in the spirit emoyeni ndokubva adzokera kumisasa wabuyela emshasheni anzi varume tsiwokofa

takaporeswa nezilonda dzake dzasiliswa haasi kuti makaporeswa haati lasiliswa taka sasiliswa naiyewo futi laye aripo pakuporeswa namavanga pakati ekusilisweni khona pezilondezivana makandiwa okungwarisa acho makandiwa okungwarisa tinoda kuzomubvunza kuti komavanga waporeswa nawo ari kupi

tiende kumupata wandakaona sengibuye ukuzwa kutatu kuti siye lapha urinani yakona upenyu hwako in the spirit ulempilo engcono wena uri kundinzwa here chechi uyangizwa bandla vamwe makaudzwa kunzi kana wabva kumusangano ikoko abanye latshele ukuthi ungasuka wabva emhlanganweni warongedza uhluthuthe unogara kwamufundisi wacho ikoko uyohlala kumfundisi

haurambike nezita rajesu awuyaleki wena ngegama enda likajesu unosunungura mabhegi ako hambi yothulula amabheki waudza murume wako kuti iwe ndiwe ucharongedza ukaenda ukuze umtshela ukuthi wena ngoza hamba baba handirambike angihalwa nekuti mina mumweya tiri tese ngoba emoyeni sisonke haleluya
muri kundinzwa here chechi liyangizwa bandla vanhu havanzwisise nhau yevhangeri abantu abazwisisi ivhangeli kana ndakamira pano ndichiparidza nxa ngimile lapha ngitshumayela
ndiri ambassador nginguambassador ndakamirira denga

umtandazo oradical tiri kuzofaya mabosses enyu asingabhadhare zvegumi sizofaya mabosses enu angabhadhare kwechuu toda kuti every position oti yonke iposition navanhu vari kuziva zvavari kuita in the kingdom ithathwe ngabantu abalaloko abakwaziyo kukingdom taneta nekunzi hapana basa hapana basa sesidinwe ngokuti akula msebenzi ipo paine zvidhakwa zviripo khona kulesidhakwa
Ah.
toda kupinda in the spirit world asi ngeneni kumoya ayayayayayavarume varume muri kundinzwa here chechi uyangizwa bandla toda kudzisunga tai mumweya sifuna ukubopi tai emoyeni toda kuatanga mabhizinesi in the spirit tikalisa mabhizinesi emoyeni

haleluya toda kupinda in the spirit funa ungene emoyeni nekuti kune marituals anoitwa kurudzi ngoba kule misebenzi eyenzwayo kuse kune zvifananidzo kule mifanekiso chakaumbwa ndokubva chapiwa zita rako okwabunjwayo kwanikwa igama lako mhepo padzinouya kwauri

tiri kuuraya mweya yese ndiyabulai moya yonke Nezita raJesu.
nezama likajesu haleluya muri kunzwa here chechi haleluya toda kukusiya wane simba sifuna ukuthiya usulamandla wena rimwe rinenge resubstation yemagetsi elinye elinjengesubstation yamagesi unoona pakanyorwa kunzi danger skelem ubona kulotshwe danger skelem dzimwe nguva pasina gadhi aripo kungela gadi why kungani magetsi anozvichengeta ega ama haleluya
yes
wandinzwa here chechi uyangizwa na uchibva pano usuka lapa haucharoyeka

Mai wee. Ah.
Mai wee. nezita rajesu yeka mali kajesu varume kana mwari watisumudza nxa unkulunkulu sesipalamisi mahouse gero epamba amahouse gero endlini anofanira kubvunzwa license afumele ebuzwa ilicense oita mota yeke kunotenga nyama

kugara mubhazi aine chirwere chaakauya nacho hakuna zakabuyela ebhasini elemkhuhlane wakhe kana uchindinzwa uri kuzvoto nxa ungizwa ungale nditerere zvakanaka mwana wamai lalela mntakamama sadza takaridya tiri kumba ayisitshwala sadla singekhaya mupunga wakarimwa kare muzimbabwe irayisi siyayazi ezimbabwe takafambira kuzosongana namwari sabuya ukuzohlangana lo nkulunkulu lapha sende kapota parutivi umhanye akuchiye imbiza leyo ugijime tiri kuda kubvisa zvirwere munyama asifuna ukususa vanhu ngavapiwe utano hwavo mani abantu benikwe impilo hatina mari ichadyiwa nana doctor ah, kudyiwa ngodoctor yako ichaenda kusoseji nemabhanana eyako izahamba kumasoseji yako ichaenda kumazai izahamba emaqandeni nekuti mwari ari kurutivi rwedu ngoba unkulunkulu usehlangothini nezita rajesu egama likajesu
ndounonzi murangariro wekingdom iwo uyu mucabango wombuso
vangani vari kuona vari nani mangwana vangaka vabona vengcono kusasa
nomaita chirwere cherudzii hakuna ndava kuti mukhuhlani onjani iwo satye wena ungesabi ndichiparidza kudai so ndichinopedza izvozvi ngichumayela sengiqeda kathesi Kune vamwe vanhu vakawanda vaporeswa right now. Kula abanye abantu abapresiwe khona apha. Muri kundizwa here chechi? Ndaneta navanhu bvunzai adzimai vangu ava. Buza umama.
Vanozokumbira maresults eHIV. Abantu abacelayo ama kuti vauye nawo kuzondiratidza. Ukuthi bebuye bezongitshengisa. Kuti izvi.
Ukuthi nanku.
Andisisina.
Angiselayo. manzwa uyanyiswa kune vamwe vane faith yekuti a ah, edzi kuda kukurumbidzirwa ichangotanga mukainamatira inoenda avane vati edzi nxa iqalisa iyahamba chibvirwe zvedu izvi mwari haazi wekuwanikidza unkulunkulu kazoqindezela

kutarisirwa pasi kuri kupera nhasi konge kuyapela namhlanje basa rako unoripinda nhasi umsebenzi wako uyaungena namhlanje promotion yako unoitora nhasi ipromotion yako yaitata namhlanje mai mai mai haleluya haleluya haleluya mai mai mai mai ora vasandala vakamandara vashimana reka rabosa kariabosa

Hallelujah. hatina nguva nechirwere Asina sikati lomkhuhlane. hatina nguva nemweya yakaipa Asina sikati lomoya mibi. ngachitange kufamba chibude iko Asiku zvino akuphume kathesi.
Yes.
chirwere ngachifambe chiende right now. Umkhuhlane kawuphume.
regedza regedza Ah, regedza Yekela regedza wena, yekela wena, yekela wena. nezita rajesu Ngegama lika Jesu, ngegama Mai, lika mai, mai, Jesu. mai, mai, mai, mai.

Takura vari kudonha muye navo kuno. Twala nina vawayo livalete. Anenge adonha ari pedyo newe takura. Owileyo eseduzane lawe mulete. Batsirei muye naye kuno. Uzani laye ngapha. In the name of Jesus. Egameni likaJesu.
I prophesy.
Egameni likaJesu.
I prophesy.

Hallelujah. My God. Linda lava kamandara vashandara vasara vakimandara.
My God.